Fil-bidu tas-seklu 20, ilsienna ltaqa' mal-ewwel sfida kbira ta' natura politika. Sfida li ġaladarba għelibha, seta' jissaħħaħ fis-sferi amministrattivi u fl-edukazzjoni. F'din ir-rokna nlaqgħukom mal-Professur Arnold Cassola sabiex jagħtina aktar tagħrif dwar din il-kwistjoni tal-lingwa.
Naturalment ma nistgħux nagħtu data sena preċiża li bdiet il-kwistjoni tal-lingwa, però nistgħu ngħidu ftit jew wisq meta. Per eżempju fl-1878 kellna l-Kummissjoni Keenan ta' mibgħuta mill-majesta tagħha Reġina u l-Kummissarju Keenan kien wasal għall-konklużjoni li t-tfal Maltin huwa wisq tqil għalihom li jitgħallmu fl-iskejjel bit-Taljan u bl-Ingliż. Naturalment, hemm ħafna elementi politiċi u d-deċiżjoni fil-fehma tiegħi kienet aktar politika milli edukattiva. Però billi skont hu, kien hemm din id-diffikoltà kellu allura kellhom jitgħallmu bl-Ingliż biss bl-għajnuna anki tal-Malti u hemmhekk beda tingħata spinta lil Malti. Naturalment qamu kontra dan l-anti-riformisti, ġifi dawk li kienu l-aktar huma ta' kultura Taljana, U naraw per eżempju li l-Adriano Dingli fl-1878 jidirlu wkoll ftit jew dak iż-żminijiet Sir Adrian Diggle li hemm min jgħid li kien il-veru Gvernatur ta' Malta, kien uża argument oppost u qallhom isma', iż-żgħażagħ edukati ma kien qed jimmira biss għal min hu edukat li kienu ftit dak iż-żminijiet, ma ninsewx li ħafna kienu illitterati f'Malta. Iż-żgħażagħ edukati lkoll jafu bl-Igliż u bit-Taljan, mela ejja nħalluha kif inhi mhux intelfulhom anzi l-lingwa Taljana. U hu daħħal ukoll element leganistiku, tinsiex dan kien qisu l-Attorney General tal-lum. Dak qal, Legalment l-Ingliżi meta ħadu l-Malta, bit-Trattat tal-1801 minn ħadu l-Malta, wegħdu li jħallu kollox kif inhu ma jibdlu, ma jagħmlux tibdiliet radikali. U huwa uża l-argument li jekk inti, jekk il-Gvern ineħħi t-Taljan kien ikun qed jikser it-Trattat, il-kundizzjonijiet tat-Trattat li huwa Iffirma. Il-bniedem li fil-fehma tiegħi li l-aktar imbagħad ta spinta kien Sigismond da Savona li kien kemm fil-qasam edukattiv imma wkoll kien fil-Kunsill tal-Gvern ta' dak iż-żmien u fil-Kunsill tal-Gvern 1885 għandek data ċara jitkellem ċar li hemm bżonn jitneħħa t-Taljan u li jintuża l-Ingliż biss bl-għajnuna tal-Malti u viċe versa. Ġifieri qed naraw hemmhekk motivazzjoni oħra politiko edukattiva għaliex għandu jitneħħa t-Taljan u minn hemm allura bdiet il-kwistjoni li damet sal-gwerra pratikament ta' In deċiżjoni jew deċiżjoni tinqalbu minn amministrazzjoni għal oħra fuq x'tip ta' lingwa għandha tintuża fl-iskejjel. Allura ġieli kellek amministrazzjoni li tneħħi t-Taljan u tipprova tippuxxja il-Malti imma kien strument biex tipprova tneħħi t-Taljan u tħalli tagħti preminenza lill-Ingliż, tiġi amministrazzjoni li terġa' ddaħħallek it-Taljan u mbagħad kien hemm il-perjodu tal-pari passu fejn it-Taljan u l-Ingliż jibqgħu mixjin bl-istess bl-istess pass u eventwalment il-Malti, ma dak irridu nistennew sal-1934 biex verament il-Malti jistabilixxili ruħu. Naturalment da ġab inċertezzi kbar fil-qasam edukattiv u anki fil-qasam politiku għax kienu jaqgħu jaqgħu l-gvernijiet anki wara s-self-government kien ikollok din l-inċertezza bl-użu tal-Malti u tat-Taljan fil-qrati prinċipalment u x'hekk u fl-iskejjel. Dawk kienu ż-żewġ oqsma ewlenin fejn din il-kwistjoni ta' liema lingwa għandha tintuża kienet tinħass l-aktar. Il-kwistjoni tal-lingwa ġiet riżolta bil-Faxxiżmu pratikament. Dak li ma rnexxilhomx jagħmlu l-Ingliżi li jneħħu t-Taljan definittivament minn Malta, Naħseb irnexxielu jagħmlu Mussolini, indirettament, fis-sens li bil-faxxiżmu u b'dik l-atmosfera belliġeruża, ġifieri ta' gwerra ta' ġlied li mbagħad seħħ fit-Tieni Gwerra Dinjija, hemmhekk l-amministrazzjoni u l-pro-Ingliżi sabu r-raġunijiet, ir-raġuni ewlenija biex ikunu jistgħu jneħħu t-Taljan u dan seħħ. fin-1934, meta sor, skużani, fin-1934 mhux neħħew it-Taljan, daħħlu l-Malti bħala ilsien uffiċjali. Ħafna jaħsbu li f'dik is-sena tneħħa tneħħa wkoll it-Taljan, mhux veru. It-Taljan baqa' hemm, baqa' sat-36, sal-1936. Kien mbagħad b'legal notice tal-1936 li t-Taljan tneħħa għal kollox. U minn dak il-mument beda jkollna il-Malti u l-Ingliż bħala l-ilsna uffiċjali t-tnejn flimkien. Minn dak il-mument ma kienx hemm iktar it-Taljan u min kien pro-Taljan ma setax jipprotesta bil-qawwa għaliex kienu jibdew jgħidu ejja jgħiduha llum di jaħseb wara dak iż-żmien jgħidu traditur inti mat-Taljani li mbagħad aħna se nidħlu fi gwerra magħhom jew ma għax attakkawna eċċetera. Jiġifieri hemmhekk mietet il-kwistjoni u almenu sa wara l-gwerra sa wara l-fifties u mbagħad